i fanela ku twile ku- iyime ku lungha na n'wi tiva a hi munhu wo khomisa pala ku- ku nge heli phone battery na radio xikan'we swi boha ku twa kun'we ku hela phone battery na ku hela phone battery na radio Eh. kumbe ku hela phone Eh, ku hela- battery ya phone na radio Battery ya okay phone na tshamiseki ya khavisa swi nga endleka ni twa sweswi na nitho Oh.
musani mu- musani nga hembi ko ku nge heli battery ya foni na radio xikan'we swo boha xin'we wo swi twa swa Ni- ni le ku mi hlekeni twana na loko ni ku na loko ni ku a wu khomisi vanhu pala i tlhe i ni hleka ene mi ni tiva kahle kaka masesi na khomisi pala khavisa hayi khavisa u nge hi ku amukela eka khoma ndlela a yi ku ngove na lindiva eka ndzenga lowu um titwi u ri ekaya swinene kambe hi nge se ya kule byela vayingiseri va mina ku khavisa i mani a mina ku ti okay okay na khensa na khensa and then vayingiseri hikwenu na mi xeweta hikwenu mo especially eh vamaseve wa mina va ka tiktok hayi va ni rhandza eh vamaseve wa mina na mi xeweta hikwenu Yeah. and then ni xeweta na vahaxi hikwenu ni xeweta na dj socrusha kwala kusuhani ni ri na khensa na nkarhi lowu mi nga ni nyika wona. Ni nga rivali ku xeweta maseve wa mina Limbiva. Swa va DJ mina ni nge swi koti, i va maseve wa mina vanghana.
Ya khavisa, xi ku i xibelani lexiya xa wena xo tirha hi remote. Yo!
Ni xi tlhantlhile. Xi le ku Xa ha hlantswiwa.
Xibelani xa khavisa a xi cini ku fana na swa hina van'wani Eh, xi tirha hi remote. Xi- ingaku ye i va a lo yima ivi ku tirha xona a ni swi tivi ku swi ndlisa ku yini mara swa swa fambelana fambisana ne Ya. Ah. khavisa Hey. we we byela Hey. byela mina ka ndzenga lowu u hlaya u hlaya buku yihi okay a mi ni vutisi ti-question masunguleni ni wo vulavula sweswi a swo tala okay khavisa i njara ka makhense aka xikundu a tshaveni entshaveni so ni n'wana wa ka makhense aka xikundu Mm. And then Khavisa ka nkarhi wa sweswi u le ku hlayeni ka buku leyi va ngo i The Power of the Actor. Hmm. hmm. Yeah. So and then reason ya ku ni mali khanhla buku liyani i ku sweswiwani se ni le ka ngopfu ka leswo actor actor. Mm-hmm. So buku liya hi yona leyi nge le ku ni hlohloteleni na ku ni dyondzisa ku ri okay loko u ri munhu loyi a actaka u fanele u va u ri njhani u endla yini na ku u endla yini ku endlela ku u u kota ku accommodate ti-emotions aka each and every party leyi faneleke ku yi tlanga ka SABC Lindiva u vurile a ku mutirhikululu wa mina ivi Yeah. ivi mi ni tlula ni nantswa tilo se u swi confirmile ni n'wi byerile a nga tshembi kahle ku ka xifundza lexi u hanyaka ka xona hi ye premier wa kona Ah, ah.
ya Eh, se manjheni buku leyiwani loko u kha u u yi hlaya u tlhe u ya yi hanya le ka ti-character leti u ti tlangaku kumbe i buku leyi kumbexana u yi hlayelaku ku nkarhi wun'wanyani a ni ri pfa hi coacha ka ti-social network na swihi swin'wana na swin'wanyani hi mintirho leyi hi yi endlaku um u lava ku teka vutivi lebyi u byi kumaka ka buku leyi u ya byi avelana na van'wanyani kumbe i bya wena okay e vutivi lebyi bya ni empowera ku ni kota ku ku nghena under ka character so loko buku leyiwani yi ku dyondzisa ku ri okay how to handle your emotions mm-hmm. because a ni mina ni munhu o tshama ni tsakile ma-arthritis mm-hmm. mm-hmm. so aka ti-party tin'wanyani ni fanele ni va very cruel Mm. so buku leyiwani yi kota ku ku dyondzisa ku ri okay u kota njhani ku adopta ni kot- ni nga swi kotisa ku yini ku adopta masevelimbiva aka mina ni ri khavisi Mm. so u kota ku endla character ya munhu un'wanyana mara kuma ku a wu xiswona so loko kha ni yi hlaya ya ni dyondzisa ku ri okay u fanele loko u acta u u nghena aka emotion ya munhu yaloye va nga ku nyiketa yena loko ku ve ni va ku nyiketa ku hi wena David and then David yalo u na nkani u fanele u va na that kani yaleyo u nga u nghenaka endzeni ka yona mara kuma ku it's not my personal life a leswi ni hanyisaka swona mm. mara ni fanele ni nghena ndzeni ka character liya va ni nyikaka yona so buku leyiwani i kota ku ku hlohlotela na ku ku dyondzisa ku ri okay loko u ri one na loko u ri busy kha u rehearsa script u nga endla yini ku kota ku u nghena ka ti-emotion mm. so ya pfuna swinene ngopfu yi dyondzisa ngopfu khavisa i munhu wa busy u kona ka television mhm. i pfa hala i kona ka tiktok a pfa va busy hi ku gandha xibelani swo ku tekela
ne le xitejini so ku tekela nkarhi wo tanihi kwihi ku va u heta buku kumbe chaptara bukwini eh eish ku vulavula ntiyiso swi ni tekela nkarhi wo leha because a ni mi kuma ku loko na ha hlaya na na buku mm. na veka aka s a b c na mm. script xin'wana lexi ni fanele ku xi hlaya mm. and remember loko u ya aku acting sweswi u swi vulavulaka hinkwaswo u va u yo tsaleliwa mm. so u fanele u tshama hansi u kremana na swilo leswiya so loko u hlaya buku ematshan'wini mo u u krema leswi u fanele ku ya swi deliver in the morning swi ta ku nyika problem swi ta endla ku ntirho wa wena swi kuma ku a wu professional kahle loko se a fika a ku xuteni mm. so swi ni tekela nkarhi wo leha ku heta buku mm. hi mhaka ya ku mi kuma ku mi xuta switori swo tala in a week mm. se ka khavisa eh. a wu leti wena loko i ya ntirhweni phela wa hlamba heyi loko i humelela wa tikomba ku i ve na nkarhinyana wa heyi wa hlamba mani eh.
No, ni, ni, ni ti nyika nkarhi hi ma seven ni pfuka hi nkarhi wa kahle lowu ni tivaka ku ri ni ta hlamba kahle hi wona ni va sharp and ni lava ku leswo loko ni hindza u nga ku munhu luya u hindzile ehenhla ka mati ni lava ku loko ni hindza u swi vona ku lowu u ngheni ndzeni ka mati lowu so that's my middle name actually Okay. swo basa is is- is my middle name vanhu lava va swi tivaka na lava va nga nghena na mina xikolo va swi tiva ku ri khavisa a ba xikolo hinkwaxo a ba na vanhwanyana hinkwavo a nga gcini hi ku manwa wa mahlamba wa nghena ndzeni ka mati khavisa Alright, Khavisa, hi ku khensile ku va ve na nkarhi na hina um mina mutlhawuzo u tlhe u ni dyondzisa na ku um ku na khavisa wo huma ka xikundu entshaveni and se hi nga ku ni tiva wambirhi lowun'wana wa ka maluleke a wa na cancer bot a hi ki na cancer swinene ni cancer ka nkarhi lowuwani and then vanhu a va ni folowi va kota ku dyondza swilo swa ka t v a swi endliwi hi tinxaka tin'wana ntsena na matsonga va endla ina mm. na wehe va hlangana tindhawini xap xap hi khavisa hi swona all right u fambise sweswo khavisa eh